Azul fell-awen a leḥbab, anda ma tellam, dagi neɣ di lɣerba. Qbel ad nebdu, ṭṭalabeɣ deg-nwen, et c'est normal, ad ṭabunim, a ɣ-d-tanum tamusni-nwen, a ɣ-d-fken rray-nwen. Akka a telhu lqaɛda, akka a telhu tmusni, akka a telhu la culture de dialogue. Alors abonnez rnut aɣ-d tamusni-nwen. Nniɣ-awen-d ass-agi wwiɣ-awen-d asentel f tegmat. Tagmat d ayen yellan d ayen yufraren yakk f les relations nniḍen. Tella yiwet n tmurt. Ssan lɛadda dinna mkul ixef useggas ilaq ad zlun tlata n yimdanen d arrac neɣ d tilawin neɣ d irgazen seg yiwen n wexxam neɣ mfaraqen ili deg yiwen n lṭempel deg yiwen n lemqam ad t-ẓurun ad t-ɛebden. Sselṭan-nsen yesɛa yiwet n lxesra ula d netta ittekki. D yiwen iɛedlen mliḥ mliḥ. Iqqar-as nulan-k ma teɣli-d tesqart zlu-t-iyi, wamma arraw-iw neɣ leḥbab-n ulac fell-as. Alur xedmen tisqar-nni dans le but ad zlun tlata-nni i useggas, wakken ad yelhu useggas d nneɛma, d adfel, d lxir, d kullec, d la paix. Akka i ttamnen zik. Alur mi ḍeggren akkenni tisqar. Yeḍra-d ubaxix, teḍra-d une catastrophe, ffɣen-d tlata ttemyilin à la fois, yiwen d baba-s, wayeḍ d mmi-s, wis tlata-nni d gma-s n tmeṭṭut n wergaz-nni, d xali-s n weqcic-nni, ad d-tiniḍ en même temps d aḍeggal n wergaz-nni. Tcukki yakk amek ara d-tiniḍ tgelda-nni makk agi ara d-tiniḍ neɣ le royaume-nni, mais non, la loi et le qanun d ad yelḥu. Alors tameṭṭut-nni tellement tcukki mliḥ mliḥ, tenna-yas nekk d ad ẓreɣ sselṭan, d ad ruḥeɣ ad t-ḥelleɣ ad waliɣ ah. Truḥ ɣur-s, a sidi, teḥka-yas.

Ayɣer akkagi tsemḥeḍ d mmi-m tasa taɛebbuḍt i argaz-im, dɣa mi tsemḥeḍ deg urgaz-im usaḍar akk la fidalité d yir laṣel d tinekkarin n lxir n zzwaǧ? Huh! Tenna-yasen unhar d nniyat kunwi. Tenna-yas argaz ḥemmleɣ-t reɣbeɣ-t mi ma yemmut zemreɣ ad ɛawdeɣ ad zewǧeɣ meẓẓiyeɣ. Mmi n tasa-w, lukan ad teẓrem amek zziɣ ɣer daxel. Mi ma yemmut ad d-rnuɣ wayeḍ, tiyaḍ, n tullas s wergaz-nni nniḍen n ɛyaɣeɣ, no mačči d yir laṣel. Tenna-yas mmi n gma, mi t-id-fdiɣ, acu ad awen-d-iniɣ, gma ur t-ttafeɣ ara, ur yettili ara. J'ai envie de pleurer, Ay imeddukkal, pasku nekkini jerbeɣ tigi n gma-agi, aql-i d awḥid, d awḥid gar setta tullas. Alur ilaq ad teẓrem d acu d lqima n tegmat, akka? Alur, awigad ittellimen, ittemmiḥen di twelliyin, i awigad itetten lwert n twelliyin, akka?

Tagmat telha, telha wa telhu bezziyada s zziyada ma tella deg-s, ma tella deg-s tidet, ma yella deg-s ṣṣeḥ. Si l'union qui fait la force à Leqbayel.